ئەسغەر، بەم درەنگە وەختە کەی وەختی میوانە؟ چی حازر بێ؟ چی؟ چیمان هەیە؟ پێم بڵێ. بابەش گیان چوار تەماتە و دوو هێلکە بێ نەی کێشی بەیەکا ئەبێتە شلە، مەنجەڵێ ئاو، برنج و نۆک و خوێی تێکا ئەبێتە شۆربا، یەک پیاز بێن ئاوا پێی کێشە ئەبێتە خواردنێکی خۆش و هەموومان لێی کۆ بینە و تا من نوێژەکەم ئەکەم تۆش خواردنەکە حازر بکە. ئێ هەمیشە کارەکانی تۆ وا بووە. فەرموون بفەرموون داوای لێبوردن ئەکەم هەمووی خەتای ئەسغەر ئاغا بوو ئەگینا خواردنێکی باشم بۆ ئامادە ئەکردن. نا خانم بە زیا بێ زۆر چاکە. تۆ ئازێر مەکێشە. عەیبی نییە. ئەمە خواردنە تایبەتیەکانی زارا خانمە بە پیازی زۆر خۆش و شیرینەوە فەرمو نۆشیکەن فەرمو فەرمو فەرمو.

بەڕاستی ئەم شۆ بووینە جێی عەزێت بۆ ئێوە شەو شاد. باشە دارا بەیانی ئێمە چی بکەین؟ ئەڕۆین بۆ ئوتێل. ئەی دوو بەیانی چی بکەین ئاخر بەم شێوەیە ژیان ئەچێتە سەر. هیچ ماوە بیکەم و نەمکردبێ؟ ویستم پارە قەرز بکەم بەڵام تۆ نەت هێشت بە فریشتە بڵێم بۆچی؟ تاقەتی ئەم قسانەم نییە تێگەیشتی؟ تاقەتم نییە منیش تاقەتی ژیانی وەهام نییە توانام نەماوە. بۆ کوێ ڕۆی خەوتوون بڕۆ لەو ئەوێ. من ئیتر ناتوانم بێزار بووم. ئێستا مەبەستت چییە؟ من ئەمەوێت بگەڕێمەوە بۆ ماڵی باوکم. دە تۆ وا بڵێ. ئەتەوێ کڕنووشە بۆ بڕم و بڵێم ناوامەکە ئازیزم دە بڵێ وانە دەی. بڕۆ هەی بێ پەیمان نازانم چۆن بڕوام بە بەڵێنەکانی تۆێنا. باشە تو ئەزانی بەڵێن یانی چی؟ بەچکە دەوڵەمەند. دارا. بەو جۆرە ناوم مەیەنە. ئێمە هەر لە سەرەتاوە هاوشانی یەکتر نەبووین. ئاخر من ئەبێ چی بکەم کە من و تۆ پێکەوە بسازێین من بە تۆم وت هۆدەیەک لە خراپترین شوێندا بگرەوەی تر من ڕازیم لەگەڵ تا باسوودەی بژیم ڕاستەکەیت ئەو ساوت هەوایم گەڕەکە بە من سازگار نییە نەمەوت واتەوت نەمەوت واتەوت ئەها باشە دارا گەر تۆ بتوانیە ماڵێکی جوان لە سەروی شارا بۆ من بگری ئاشکرایە کە ناتوانم ئەها دە تۆ وا بڵێ منەزانم کە تۆ تێ بیان و بدۆزیتەوە بیانووی چی؟ من چوزانم لەوانەیە بۆ وا بکەیت حەز لە جیابوونەوە بکەیت

ببورن. بەڵێ. نانی بەیانیتان حازرە. دارا. دارا هەستە لە خەو. چاوەکەم ئێستا بۆ کوێ بڕۆین. ئەڕۆین بۆ دادگا. باش. سارا. فرمێسکەکانە بسڕە. کە چووی ناوێ بە هیچ شێوەیە نەگری. پاشا. بڕیارەکە ی هەردووکمانە با سەربەرزانە لێکتری جیا بینەوە. دڵنیا بە بە سەربەرزانە ئەبێ. دارا بە پەروانە ناڵێی؟ نە. نایەڵم پێی بزانێ. بڕۆ. بەڕێز ئەگەر ژن و مێردێک بیانەوێت لە یەکتری جیاببنەوە بچن بۆ کوێ؟ ئێوەش بەنیازن لە یەک جیاببنەوە؟ سپاس. لە کەیەوە هاوسەری یەکترین؟ بیست و حەوت ڕۆژە. دارا، نەخێر بیست و هەشت ڕۆژە. بەڵێ ڕاستە بەمڕۆ بیست و هەشت ڕۆژەکات. بیست و حەوت ڕۆژ یان بیست و هەشت فەرق ناکا ئیستە کێشەتان چیە؟ نا هیچ کێشەیەکمان نیە. ئەی ئەگەر کێشەتان نیە ئەی بۆچی داوای جیابوونەوە ئەکەن؟ پێتان نەوتم بۆچی؟ لەبەرەوەی یەکتریمان خۆشەوێ بگرە کچەکەم. کە ئارام بوویتەوە پێکەوە قسە ئەکەن ژن و پیاوێک بەو شێوە یەکتریان خۆش بوێ چۆن وا بە ئاسانی لە یەکتر جیا ئەبنەوە؟ ئێمە ناچارین. ئاوا نا یەکە یەکە. تۆ قسە بکە کوڕی جوان. جەنابی دادوەر من بە گیرفانی خاڵیەوە ژنم هێنا نەمتوانی تەنانەت یەک ژوور چێ بۆی بە کرێ بگرم. وانیە جەنابی دادوەر ڕاست ناکات ئەو شوقەی بۆ گرتم بەڵام من نەچومە ناوی. بەڵام ڕاستەکەی وەها نیە نەمتوانی ژوری بۆ بەکرێ بگرم. باشە دارا سەرۆکی ڕۆژنامەکەتان پێی نەوتین قەرزتان ئێمێ. بەڵام ڕۆژنامەکەیان داخست. خۆ گوێت لێ بوو منی بەدبەخت ڕاست دەکەم ئەو درۆ ئەکات. دیسانەوە ئاڵۆزتان کردەوە. بزانم دایک و باوکتان لە کوێیە. ئای جەنابی دادوەر نابێ باوکم پێی بزانێ. نابێت نا. ئەبێ دایک و باوکتان لێرە بن. بێ ئەوان ناتوانم هیچ شتێ بکەم. توخوا تکایە کەم تو گیانی مناڵەکانت. جەنابی دادوەر، ئێمە وامان بڕیار داوە کە خۆمان لەسەر پێی خۆمان ڕاوەستین و پێکەوە بژین. نامەوێ کەس خۆی لە ژیانمان هەڵقورتێنێ. ئێستاش کە لێکتری جیابینەوە حەز دەکەین خۆمان سەرپشک بین. نامەوێ باوکی سارا پێم بڵێ تۆ دەستەوەستانی. یەعنی چی؟ ئەو چۆن ئەتوانێ پێت بڵێ دەستەوەستان؟ ئاخر لە دوای بیست و حەوت ڕۆژ؟ ببورە جەنابی دادوەر، بیست. تو هەشت ڕۆژە. ببورە بیست و هەشت ڕۆژ. کاتێک پیاو بڕیار بگۆڕێ دەستەوەستانە. نا من دەستەوەستان نیم وامەزانی عەشق ئەتوانێ جێگەی پارە بگرێتەوە بەڵام خەڵکی ئەم شارە هەمووی مردووی پارەن. بینیت بینیت ئەو ناتوانێ بیسەلمێنێ کە لەم شارە هێشتا عەشق زیندووە. ئا گوێت لێ بوو. ژنەکەم ئەیەوێ ئومێدم پێ ببەخشێ بەڵام لە ڕاستیا وەها نییە. تۆ ئابڕوی هەموو پیاوێکە برد ئەوە ئەڵی چی لە ڕاستیا پیاوە بێ ئومێد با بە ژن لە ژیانە سەر سەخت و خۆڕاگر بژی بە کش هەموو ناڕەحەتیەکا بچێتەوە. ئاخر چۆن و بەچی؟ بەو پارە کەمەی من هەمە هیچ کەسێ خانووم پێ بەکرێ نایە بۆی شوێگە ڕۆشتم بۆ خانوو ئەیان وت بڕۆنەوە بۆ ماڵی دایک و باوکتان ناماقوڵیت کردوە ژنە هێناوە ئێسا من چی بکەم بڕۆم بۆ کوێ مەگەر بچم لەو دەشتە چۆڵ و هۆڵە خێمەیەک هەڵڵەم و بۆخۆم لەوێ دوور لە هەموو کەسێ پێکەوە بژین ئازیزم ئەگەر ژنەکەت یەت بیبە. من پێم وتووە تۆ لە هەر کوێیەکی ئەم شارەیا خانوو بگریت و بژیت منیش لەگەڵتم. چی چی؟ دوێنە شەو تۆ نەبووی وتت ئەچمەوە ماڵی باوکم؟ دە ئیتر نازمە کرد بەسەرتا با گوێی لێ